Konna qed nitkellmu aħna fuq ftit ilu semmejna in-nies fl-eli jew x'naf jiena ma kellhomx mod ieħor biex jgħaddu żmien u tgħaddih bil billi toqgħod titkellem mhux hekk titkellem tirrakkont eċċetera. Din naqset ħafna mis-soċjetà tagħna. Ġifieri kien hemm żmien fejn konna ngħidu mm, nqattaw ħafna iktar ħin nitħattu milli nikdmu. Kienet ċara. Ehm, issa jista' jkun li qed jinbidlu l-affarijiet anke bil-Messenger u l-WhatsApp. Ehm, u jiena fi kollok erba' minn nies f'kamra qed jistennew jew xi ħaġa u kulħadd fuq il-device tiegħu għaddej, mhux qed jikkomunikaw ma' xulxin. Għandek familja, marret tiekol, kulħadd miġdid fuq id-device tiegħu. Eh, jew il-ġenituri jitkellmu u tfal maqtugħin għalihom waqt li qed jieklu, eċċetera. Ehm, ir-rwol tan-nanniet fis-soċjetà nbidel. In-nanniet li kienu kienu jkunu fil-familja. Sawa. Ħafna affarijiet tal-lingwa titgħallimhom minn in-nanniet. Jiena bdejt fil-bidu semmejt in-nanna, ħafna affarijiet tal-lingwa titgħallimhom minn in-nanniet. Għax ikun hemm kliem, aħna dejjem għandna dak li jgħidulu l-vokbularju passiv, ikun hemm ħafna kliem li nafuh imma rari jew qatt ma nużawh. U l-ġenituri jkollhom ċerti kliem li kultant jgħidlek kif ma tafhiex dil-kelma. Tgħidlu inti qatt m'użajtha miegħi fil-verità dik il-kelma. Li tkun fil-vokalu passiv tiegħu. Titis ma' nannit jużawha aktarx. Jew xi taqbil, jew xi qawl, jew hemm ħafna affarijiet li titgħallem għand in-nannit. Aħna x'qed nagħmlu bil-mod il-mod fis-soċjetà tagħna n-nannit qed nagħlquhom ġo djar tal-insen, ġo home.
Għax iktar kelma home Jista' jkun. Naħseb dik hija, jien naħseb li marbuta ma li kontattajt inti l-ewwel. Li jisu dar tal-anzjani kważi ġalna nħossuna ħażin xi qed nagħmluha. Diġà dar tax-xjuħ. Dar tal-anzjani xorta da tweġġa' home.
Naħseb qabel xejn sabiħ li nibqgħu nikkomunikaw. Li jkollna dawk il-mumenti easier said than done ta' ġifieri. Nitfu l-mobile warbu nitkellmu, nitkellmu. Kif qed nagħmlina inti marbutin irridu nitkellmu bil-fors. Ehm, Allu irridu noħolqu ħafna materjal għat-tfal għax daw qed ikunu online. Irridu noħolqu ħafna ħafna materjal sabiħ bil-Malti wkoll. Ehm, u fil-kuntest ta' mela, Il-benefiċċji tal-bilingwiżmu, il-bilingwiżmu jiġifieri li tħaddem b'żewġ lingwi, aħna b'xi mod qegħdin ixxurtjati hawnhekk fil-gżira għandna żewġ lingwi, mhux lingwa waħda. Il-benefiċċji tal-bilingwiżmu huma ħafna, jiġifieri hemm min jitkellem fejn naf jiena, jiġifieri hemm min ixebbħha ma' li tagħmel ġinnastika mentali f'moħħok għaddej, tagħmel l-eżerċizzju Qisek għandek gym għaddej, għax inti kull meta tiftaħ ħalqek għandek dawn iż-żewġ lingwi u qed tagħżel kelma jew oħra, lingwa jew oħra. Qed taqbeż minn waħda għall-oħra. U hemm numru kbir ta' studji li li jippuntaw lejn l-istess direzzjoni, jiġifieri li t-tfal li jkunu jafu iktar minn lingwa waħda jinqalgħu iktar għal għal problem solving, għal ħiliet konjittivi. Ehm, jien naf pereżempju ġieli jagħmlu studji eh, ma' tfal monolingwi b'lingwa waħda jew bilingwi b'żewġ lingwi. Ehm, u jien naf hemm dil-logħba l-ewwel itwhom il-kuluri, jridu jqablu kulur ma' ieħor. Sawa.
Mbagħad iżidu fattur ieħor, iżidu l-forom, ix-shapes. Sawa. U tfal ikun jafu żewġ lingwi, jaġlu ħafna iktar. mill-monolingwi. Imbagħad di twassal għal affarijiet oħra, pereżempju jsibu li ħafna nies li jkunu jitkellmu iktar minn lingwa waħda jista' jkun li pereżempju xi ħaġa bħad-dimensja tolqothom xi ħames snin jew sitt snin wara jekk għandha tolqothom. Jiġifieri l-vantaġġi tal-, apparti l-vantaġġi ovvji li m'iniex insemmi, jiġifieri inti li tkun taf titkellem it-Taljan, Taf li meta mort weekend Milan jew Ruma le, kapaċi li tkun jew jew ġi hija ċavetta li tiftaħlek elf bieb. Ġi f'dal kuntest, allura naħseb irridu nibdew nibdlu n-narrattiva f'dal-pajjiż, għax in-narrattiva ta' qabilna kienet it-tfal kellimhom bl-Ingliż. Għaliex? Għax huma qed jisimgħu l-Malti ma' kullimkien, mhm. allura biex issaħħilhom il-lingwa l-oħra tkellimhom bl-Ingliż, anke jekk ma tantx tinqala, taddilhom dak li taf, dak li tista'. Naf ehm, mill-ftit li taf. Mhm. Jekk taf erba' kelmiet b'xi mod taddihomlhom. Issa n-narrativa rridu nibdluha, ġifieri nibdluha. It-tfal bla dubju ħajtalmu l-Ingliż, u ħajtalmu Ingliż aktarx b'aċċent Amerikan, b'vokabularju, diġà tfal żgħar ikollhom vokabularju vast, ġi kliem li jien tallimtu fejn jiena meta mort l-università. Bla dubju ħajtalmu, għax għandhom dak il-video games, il-films, il-YouTube, bombardjati daw. Allura x'irridu nagħmlu? In-narrativa rridu nibdluha, li tfal nkellmuhom bil-Malti. X'inkella ħa nispiċċaw. Il-Malti, ehm, mela, jekk irriduhom bilingwi. Issa tgħidli tgħidli nista' lingwa oħra. Fidej. Imma ħadd itlefna qawl utilità mbagħad. Imma ġifieri jekk jgħid Malta jaqbillek. Propjament, ġifieri d-diskors fl-Unjoni Ewropea ilu għaddej mhux fuq bilingwiżmu imma multilingwiżmu. Hemm dak il-programm tal-wieħed u tnejn, one plus two. Ġifieri inti tkun taf il-one huwa l-lingwa tal-post. Sewwa. ovvja għal sħabna l-Ewropej mhux ovvja għalina. U mbagħad tnejn oħra, aktarx waħda minnhom tkun l-Ingliż, Sewa. u mbagħad lingwa oħra Ewropea. Biex dejjem kemm jista' jkun X'inhu dal-programm?
1 plus 2, 1 plus 2. U fej qed eh, jiġi Ilu ta' ta' parti mill- mill- Ma mill-idea tal-Unjoni fl-iskejjel, voldir fl-iskejjel, da qed isir jew fl-Unjoni Ewropea em, isiru ħafna tentattivi biex l-għonet issaħħaħ il-lingwa tal-post. Sewwa.
U mbagħad titgħallem tnejn oħra, ġifieri l-Lussemburgiżi pereżempju, hemmhekk għandhom il-Lussemburgiż. Aha. Lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, imma qabdu u bdew jippumpjaw l-enerġija fiha. Ġifieri t-tfal li meta jmorru ċ-child care centers kellmuhom għall-ewwel sentej bil-Lussemburgiż, għandhom ċekkjatur spell checker bil-Lussemburgiż, dizzjunarju online, U b'alla riżorsi.
Mela, tlaqna?